Insellmulkom u nilqgħukom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. Hekk u aħna qegħdin fi triq it-Tellerit. Illi ċaġa interessanti li tkun taf fuq din l-erja ta' għal safi tajjeb. Li sabiħa ħafna.
Ħafna sabiħa.
Illi il-toroq tal-inħawi hawnhekk huma kollha msemmin għala safar differenti. Issa, Ma nafx jekk tirrealizzax inti u intom illi fil-lingwa Maltija l-għasfur huwa importanti! U żgur li importanti, l-għasfur kollox għalija jien l-għasfur hija. Arah x'jisserdaq! Ħa naraw tafux. Mela, x'jismek int? Marija. Marija, int hawn toqgħod.
Minn hawn u noqgħod hawn. Hi minn Ħal Safi pura. Ħal Safi noqgħod ġol pjazza ħa nara kollox. Taħal safi. Nistaqsik xi ħaġa. Inti tara taħal safi kollox sabiħ? Iva. Għala jidlek din Sander ara naqra. Kull asfur jifraħ brixu. Aħna ħi taħal safi, nkunu gburin li aħna minn ħal safi. Kaċċatu.
Inti kaċċ, inti kaċċatu. Kaċċatur nassab u mmorru nistadu naqa. Illum qed nitħattu.
Fuq la safar fil-lingwa Maltija. Eżempju, unek ħafna toroq telleri, Jiena ħanajdle, inti ġieli jkollok id-daqquqa. Ġieli jkollok id-daqquqa. Taf xie xie xie ġifiri meta jkollok id-daqquqa. Tkun naqra jew għandek għabtit titħaq jew nkella minn jifmu bil-bajda mdawre. U koll? Tifhem fl-safar int. Storika. Tifhem fl-għasafar? Fl-għasafar ma tantx nifhem ħafna. Minn fejn minn ħasafi propju? Mill-belt jien, mill-belt. Mill-belt terġa' da.
Qatt qalulek li isek gallott?
Sissa ħadd, inti tajda li. U tu għalik hekk ngħidlek? Laqax hemm ħafna għalija jien. Taf x'jagħmel gallott?
M'għandix idea. Ma da wasfur.
illi jdaħħal rasu fil-ħamrija, fil-ramel. Sewa, sewa. Issa di normalment ingħad. Esperiment tiegħu dan il-gallozz. Esperiment u mhux insomma, di tingħad. Sewa, sewa. Għal min meta jiġi ħitrab il-quddiemu. Sewa. Flok jiffaċċjah.
Sewa. Idaħħal rasu fil-ħamrija. Għax il-gallozz jaħseb li telaq il-periklu jekk idaħħal rasu. Tajba.
Inti donnok tiekol. Ħafna jien. U meta jkollok ħafna ġuħ taf xtajt?

Xi annimal ieħor da? Le, le, għasfur.
Għasfur ukoll, qed eh, annimal. Hawn it-triq għat-triq tellerit hawn. Eżatt. Isma' qatt qalulek li isek roqqa.
Ġili lajt botti ma jien minnaw jidħol u minnaw joħroġ. U x'taħseb li tfisser meta jgħidlek xat isek il-roqqa? Għax tħobb toqgħod bil-qeda, xil-roqqa toqgħod fuq bajda. U l-qeda bil-qeda l-ura jisni roqqa. U inti tibża għall-asfur? Nibża għall-asfur. Ta' sidrek?

Il-pespusa!
Tal-pespusa! Inti bil-ġuħ f'jakka l-gawwi san! Fil-futbol jew fil-ġiri, tajjeb illi kieku jgħidulek qisek tsakak! Qisek tsakak! Tsakak dak!
Tsakak!
Tifel tal-għassab! Tsakak! Taf għaliex?
Għax għandu saqajh! Jollihom? Le, le, le!

Nara kemm kemm għandna kliem tal-għasafar fil-Malti. Kom law illum.
Eh, xatli? Kemm għandna kliem li għandu x'jaqsam mal-għasafar fil-Malti, inti rrealizza?
Kemm għandna? Ħafna.
Ara vera ħriġna ta' purċinelli. Lem il-purċinell iż-żgħir u l-purċinell tal-baħar. Jien noqgħod iż-żgħir.
Asas. Far dawn. Jew hekk il-baħar ma tantx.
Isma' Zan, em, u naħseb illi waħda li ma tafux li żgur ġejja mill-għasafar. Eh. U għanħalqu biha. Jiena u Sander Ħanosfru ġejja minn għasafar għax titlaq 'l hemm u ma terġax tiġi. Tosfar.